Buna ngosoa August next year. August. August and I think this one should go out with my people. Yes. Nyaribari church.
Murang'a Kiharu constituency they are paying 500 chioka. Kera omwana. Omwana osoma. Yeah. Igo mwalimu omwa omwaka omogima 500. 500. Igo emineti omoigori ne elufu mbiri yaye mwana akorete esukuru. Chiriburu enga? Ibere. Ibere. Miaka ene mwana akorete esukuru. Aye ne uniform yoka okonya kogora. negetabu aa kende getake mine next year and I want abaigori babwatie record ebuya buna ngosoa ekerogo iga mwana onyariba arichache tabweneti korwa chibesa gosoma esecondary Nabo ekonyarekana. nabo ekonyarekana Nabo trust ekonyarekana, me that one I can it, guarantee you. yes it is happening in Murang'a Ara amata akoreti nabo. alama is doing it mia tano Mia- eh, Ara amangwaka nabo. nje nkorangeria principles aba bonsi ipi meeting entang'ani Kwaeru capitation ya omwana oyo chiribu ishirini na mbili. Haya, ntebie ninki kemisetie esukuru? Nendagera? Gose nabalimu ntagete togorere echae banya konywa egu, which is ok. You will do it korwa epocket yaito. So the, we will, bursary eria togoye, togochibeka amo, chibursary tware gocha korwa, toumore chibesa echio chie esukuru echio, moigori ere nokogora euniform ya omwana ogochia esukuru.

Buna togosoa iga, ebudget eri ba cross nero immediately to cross igo, eri bagochi cross next year, buna tokobatoma anga iga, nero tokorusia toire esukuru. Igo
moibori oyomo nang'akera esimi kero tware nkogamba naye, akamanya gontebia, toteberie omochie bwa eberundu iga, togotomu chibesa korwa esukuru sana. Reta nkogora torege, reta nkogora torege. Abalimu bache mbaroche kabisa omwanafunzi akoire esukuru, akoire esukuru chibando ekero asomete, lakini rende otumwa chiribubere chia motivation.
Omanyete na oboibi naende I think mba addressetie ekero and this one I I I say thank you for sending omong'ina oyo recently Alliance Girls ore go ore go charge abana bande school fees I think ogamba nakorete gento ki'engencho mono. Ekio atagwenereti gogekora gioka Nairobi, tiga aiche chisukuru echi yaito iga iga. Abaibori bachandire, migori mpaka kwenda gokondisia omogondo, egere omwana airane na two thousand yaba ya motivation gose ya tuition,
iga iga ase tore esukuru omochumba atabegeti estima, ngai bagochia gosomera tuition? Tiga gosumbua abaibori. Eki nakio totoche ototeneneri kera kera. mapema sana.
Gekorekane nyare bare chacha I- ega Iga iga ase obu- nyacha obuya agambete.
obuya egento onde bu- Ah. i- iga ase nyacha agambete This is the- we obosoku this is the- toroche this is the door ya this is the door ya gusii Oikonyera in, osiaka. in fact uh, Eh? I'm, I'm stepping in go correct ye mess yeye torongeye ebinto buna biabwenete koba to be the best thing. naende to make it worse Onyore president Matiang'i alafu nainche birundu ninche mbwatete abanto aba eh?
Iga iga togocha koba buya togocha koba buya that is why Marshall plan that we are putting in sukuru mbosa amang'ana ya chinyagitari abang'ina aba bagochi basabu chibesa rent a car di car etokonyibeka in budget intwe chiaito under socio kiti ebesa eria yonsi pi tokoraha abang'ina aba banyore ecard bararwarigwe. Naende tokorigereria emiaka eria toranyare gokonya aba bande tobasupport tobakanere partially. Togokora egento gekorwa in on on a scaled manner so that depending on the needs chie chifamiri orphans mbara you need to support them but aye bono kwayeu chibesa echio kwabuncha kwaenda goakana na sha iga aria kwayeu bayeu chiria chia bosa chibesa chiabo kwaria kwasokeria ebudget.

Oria oria oria togoteba nere rende obwenerete kwenda atorose chipara. Oyi oyi oyi nere bagoteba ore ang'e rende neserekari ero. Oyi oyi oyi oyi nere ogoikaransa ase chibesa chie chipara chikobagwa ase parliament. Nere ore committee member ye chipara. Gaki noe no abande ki bakonyora baba osoro barosirie baba abanyakundi barosirie. Aye tokorarora obosoku orarosirie rende noe ne kilometer ibere rende. Omanyete ngosinyunde.
Four four years.
Ngosinyunde.
Chikiromita, aye rosie gaki nonye nkoru kegati mpaka ria nyamwamu, rosie chikiromita ibere, torarore, tora, tochi konyora obosooku ime. Narora Jafeti ngoagacha chibara. Naete ororo orakume. Gose ore ngorosia are.
Naete ororo, ask me, naete ororo. Iga, iga oyo tari serekari. Oyio bono, abwo, abwo mbari ang'e nere kobua buna are close nomonene bw'ense. Oyo iga.
Oyo iga.
Oyio, abwo mbari goikaransa committee eyio yokobaga chibesa chie chipara. Mbayio, nere oro. Esukuru nengiya.
Esukuru nengiya. Lakini bono oranyore omwana oria, oria omanyete, ori, ori nere ntagete gaki are gotiganera ne standard six aichete one chingoko iga iga, omanye gocho, koonchokana nere gwacha ore akorendere chibesa chiao, akorendere chingoko echi. Biasambire.
Mbigote?
Biasambire. Nonya tore agwo bono. Eh? Nonya tore agwo. Mweshimiwa, gitogokora. Ruto nacha gusia. Nanyegere matiang'i ncherende. Tobende go, go kasa chinuts. Gose amang'ana are intact. Ase, ase, ase ndagotebia nyegeria, nanyegeria enda y'abanto abanto bakanyora kende. Because ase, ase, ase just to say the truth, okoragera kora korwa nabataka abanto bagotenena paara aria mambia, mambia, they will come, bange Nonya noyoito oyo bono tobwate aa toganyete buna agoteba onye mware kuja torangerie nonya ninche bono birundu ngocha gochaka nabeke eraini cause noe amagenderero aa nakare naegwe egento kiane nanya koganya rende tokonyara ase omogusi aikire omekirie edecision omekirie edecision edecision yoka tobwate etogoteba one term naende one term eye Igere korwa omopresident. Mpaka inse. Mpaka ase birundu aye. Gochia inse iga aba abana baminto nabwo bare ororo aba MCA mbaribwati bokong'u. Mbabwati mang'ana amang'ana. But korwa igoro mpaka ase inde. Iga iga. Igo. One term. Onye tori Jubilee, serekari ekorosiwa ya omosike Fred Okeng'u Matiang'i. aye ogotong'usa magega, sindio?
Ntotageti ekero agoaka esimi orache kore otebi ng'a yaya inche bono tindi party eyio, kare akere party leader yane entebi gose ngokwana ande naye, iga iga kore Gaki, gusii. gaki. Ng'a bono tokwe Wiper, torue oo tokwe sijui DCP, torue oo tokwe gose independent, Ee, esawari ere enchera eyemo. It is either you are in Jubilee gose you are not in politics. Igo rioka. Estory ende ya Ayanga Matiang'i ache gokwanera Kalonzo amo omojumbe o Getutu. Confusion tebwati koboa. Buna twakorete two o two. Haki ogocha koboka maambia nonya nori kwabugete nkoma oria nonya tari kogoakera. Ee, ere ekare bobe. Nchikora chiachuga egakena engeyo. So, nchera tiyo oratebe ng'a.

Etotagete omonto tomaete etrack record yaye. Inche birundu nonya narenge Jubilee 2017. Igo. Inche birundu nonya narenge TNA 2013. Inche birundu nonya narenge Tuotu Matiang'i ka kare omo o- kare omo- Omopie. omopie bwa omogaka Nyachae. Nonya onde university ngoaka siasa. Bas. So 2027 inche nonde Jubilee. Aria ase atotige gagoteba ng'a to turn left nche no ndabu left estory eyende ng'a yaya tiga ndakwane repati ride ende Eyabo. Mm-mm. ase matiang'i eteba turn left intwe no tore left toganyete atebe right no tore abwo na atotebie mambi buna antebie iga iga minyokia omonto oyo esegi mbwatete emate igaa Eh? etoganyete baise egetii. Tintagete tomente, gose torusie ase goika ere, ntogokora esioga. Asante. Thank you so much. Mbuya mono Thank sana, you very much. mweshimiwa. Bono na- bono nare gotebia abanto baminto, Maya yagore. eh, in a very polite and humble way. Eh. Tiantebia abanto baminto, 2027 esegi ime tore. Esegi eye tari esegi twayarekeire intwe abanyene. Esegi eye Nesegi y'omogusii gotenena kobaru ase ense ya Kenya. Ninto tokare obogambi bogocha gusii toboroche iga bwarorekanire. Alafu omanye koigwa abanto mbare bagokora ki? Bagopinga. Lakini ase amagenderero, 2027, egasi eria ntagete gochaba iga iga, gochakera abang'ina b'echiiro, gochakera chisukuru, gochakera chipaara, gochakera gokonya abana baito bakoiberwa chigasi. Bagoakanigwe chibesa mbakoigwa egasi gochakera chigasi eito chiao nigwe ng'akire ekura 2027 mbaroserie egasi yaito thank you so much Mbuya muno sana. Yeah.
Asante. Asante. All the best. Asante, asante, I'll keep mkubwa.
following. Yes. Buna amang'ana ake ase ine.
Yeah. Tokonye ribaari chache. thank you Bagusima ense pi mbuya muno sana ase okora chingaki chiaino ogofollow Mokwa Times. Inche nabo ngonkomoretera komoreta omongwana oyo iga. Ekero monyare komotegerera nonde bwensi ore sikare okobora ekero okia obojumbe. Intake toche platform buna omosimi wa Birundo agocha okwane ninki ochia gokora abananchi be constituency yago. Bono iga iga twamenyire ng'a irinya riba richache August goakana school fees teiyo in all day schools. In all day school. Thank you so much. See you next time. Mbuya mono sana Nyasae abaseseni. Thank you.